Ýöne Ogulnabat doganymyz il gününe toý toýlap otyr. Ýaşlar bagtly bolsun adamda bir aýtjak. Bi asuda asmanyň belli gadyry ýokdur adamda. Şu il gün ýygnap toý toýlap aýagyny uzadyp ýatmak iň uly bagtdyr Allajan. Bi näme? Bäh! Geçen asyr adamda Biz duşmanlar bilen bir senemeli etdik. 41-45-nji ýylda nemes bilen uruşduk-da. Äý biz näme nemes bilen urşamyzda dokuzdan alta çenli uruşýas. Birden iki abet. Komandir haýyş etse ýedä çenlem urşaýas. Äý men näme namaza ir turýan-a men. Ozal nemisde turmaka garaşylandyr gaýdýar ha. Ony nemisde diýipdir ho size düz urmaz turar bir hawa diýip. Onda Radoý Gökiwa elinde kündük alyp şeýle tarap barýar diýip aýdypdyrlar ony. Haýt oglan, heý maňa tutsana swedri men gara oglan heý. Kameraçy, Maňa tutsana bula ýüzüň ulanok a men. Bä! Näme? Men ýene bir dostum urşa gitdi. Ýa bir uruş meýdansyna baryp, ýa bir gazikde düşürip elimize awtomat baryp, ýa bir öňe diýen uşuk durda. E, şu durşuna yzyna gaýtdy ony. E, ýöne oňa da medal berdiler. O medalna bar aňryk bärik dip ýazagla tutasyda dip. Bä. Ahyry Nebise sytamady biz dört saat tank kaýr ýesizem orada o gökü bayım diýär ha. Bä, gülli de çag we ýaly ýagýa. Ýagşy ýagýar ýazyna, çag we ýaly ýagýa gülli. E bir sazçy neme şeýdip bir çenadaý. Atjak boldum başda oňa oba düşüp ak gepişikdir öýtdüm oňa. Ak gepişik seni bilgen gepleýänok. Görsem yrra duwy göki den sesini eşip turan ýerinde jan beripdir a barmagym bilen itip gördüm onam gaýtdy. Bäh. Aý biz näme?

Bir ylgak geldi ýetik ol göki däde oba nemes aly diýip. Men bar el çermegini awtomatly gördüm men men kän ülüs bermän geç gaýdyp geldim da maňlaýa gara. E şunda bir gaharym geldi. Ylgap ştaba bardym. Bir nemesiň ýesine tutup gelende granat bilen urdum. Ýagnyşlyk elimde galdy tüsseläp ýatyn. Bir hili nasyň ýiti gelýär. Men pikir etdim, nemişenem nas atýar ol diýdim. Görsem gyrany atdy urum nas kädim eken ha o. Bä! Men ýene bir dostumy unyýa. Men diýdi, Göki däde diýdi, alty ýylyň içinde alsaň näme hölerin diýdi. Men goý gürleme meň ýanymda diýdim. Men günde bogup öldürýäň özi alty salahsy diýdim. Onsoň bir jemagat aý gülläda, urşda. Hawa ýaly ýagýa men kädi ýere çekinmeli bolýa ho. Yzyna çekilme bolýar, yzyna çekilip gaçyp barýarkam öňümden agaç darady o göki tüp ýazýanda. Nemisler ol göki wokaply yzyna gaçýarlar, göki wokap yzyna gaçýarlar. Jemagat bir dosyny öwünýär.

Indi her kim oba gaý diýýär. Menem derrew samolet uçuryna bardym. Maňa gara bilet tutupdyr aw. A men näme çalasynda derrew uçup barýan samoletiň tekerine ýapyşdym. Bu maňa gara tekerini ýygnaýan eken aw. Epläp ajana salyp barýar meni. Aý derrew guýrugyna mündüm men oň. Aý nasosy tökýänçäm çelekene geldim men. Aý guýrugynda otyr çelekene geldim. Indi ýol boýun gaýtaryp gaýtaryp iýip gelemde serhetçini pasportyma seretseň özüňe begdäw sen ýene ýüzüňi çyýadyr a. A ýüzüň horda şeýle. Serhetçine pasportyň eliňe bar sen ýene ýüzüňi uç bol diýýär. Aý şeý diýip uç tutanam aý altmyşynjy ýylada öýe geldim men. Onda goýun bakyp ýör. Bir gün goýun bakyp ýör. Bir wertolýot tyrraýlanyp geldi. Hä-ä, allaçagyz bu wertolýot näme işlär diýsem, içinden ystamyna suw gutusy gaýtdy. Rotowa göküp smirr diýdi. Şeýdip durdum, medal açjak bolup öňümde ýer ýog-a. Krukom diýip arkama gyzyl ýüzli ýermedal güt boldy. Aý gitme diýdim. Derrew. Gawun ýükledim ha onuň wertolýodyna. Onda diýdi Žukow, sag bol indi. Bäh tüweleme. Şuň kakasy bilen atasy bilen uruşda boldum men. Muňam atasy bilen uruşda boldum. Onsoň bu Onda şu diýdi, dört sany gawun aýyrsana diýdi. Ýakup dört sany waharmany aýyrdym, ýaňky ýaraly guş ýaly zordygyny çykytdaý, bäh! Ýöne häzirki güne çenli şo faşistler, duşmanlar çagasy ýetmedik gök ýelýe diýdi, ýatýa diýdi-ä. Ola babaý diýmeýän eken-ä. Biz çagalara babaý gelýär diýip ýatyrýarys-a.

Bir dille men, bir dille men Dünneden gaýtsam Meni adamlar hiç kime bildirmän gije jaýlap görýän. Men gaýdan bilse duşmanlar ýene çolaýmasyn. Eýranymlar, siz ogul-gyzymyz, çaga-çyklamyz asuda asmanda Arkadagyň jaýynda aýaklary uzadyp arkaýyn ýatýarda. Şunuň ýaly parahatçylyk bolsun her bir ojuň toý bolsun spasiba bolşoý.